एना किया मुंह फुला के बैसल छै गहूम के बोरा उठबै काल में कहै छियै कि ए जवान भऽ गेलै उठा लेतै आ जहन बियाह के बात आबै छै तहन कहै छियै कि बच्चा छै एखन एखन कतऽ बियाह करेबही एखन बच्चा छै बच्चा छी हम बियाह काल में हम बच्चा भऽ जाइ छी आ गहूमक बोरा उठबै काल में हम जे छै से जवान भऽ गेलहुँ नहि आरो तोहर उम्रे कते भेलौए एखन उमर तुमर नहि या तऽ बियाह कराबऽ या तऽ हर नगरक कुजरनी संगे उड़हर जब हम बस
रौबै तऽ घटक सब घुरि घुरि कऽ चलि जाइ छै तऽ एहिमे हमर कोन गलती अछि ऊपरसँ चाय नाश्ता के पाइ अलग से लागि जाइए हमर हर बेर लेकिन एहि बेर खरकबन्नी गाँवसँ घटक सबके बजलियै दू चारि गो देखियौ आब की होइ छै हेतै कथी फेर सार सब नाश्ता कऽ के चलि जेतौ नहि हो बौ ई घटक सब ओहन नहि है ई घटक सब झलुआ बेटा के बियाह करेने रहे एक गिलास पानि तक नहि पीलकै
अच्छा नाश्ता के तऽ पाय बचलो चल आबऽ दही घटक के देखै छियै बरहम बाबा की करै छथुन प्रणाम बेचन बाबू प्रणाम प्रणाम
प्रणाम प्रणाम के छी अहाँ सब अहीं करिया बालक के घटकैती ले एलहुं हैं
अच्छा आउ आउ पाइन ताइन हम सब ओहन घटक नहीं छियै जे चाय नाश्ता क के चलि जायब वाह आब हम सब बियाहो ठीक करब आ चायो नाश्ता नहीं करब वाह कि हम सब सीधे भोजन करब ओय माँ। ओहो माछ भात के
करिया तू तऽ कहै छलिए नाश्तो नहि करथिन हाँ तो नाश्ता नहीं करते ना नाश्ता के बात भेल रहा है ना भोजन के तो ब- बाते नहीं भेल रहा है ना भाई हम तो ई कहने रहियो कि नाश्ता नहीं करतीन खैर घटक साहब अहाँ चिंता नहीं करू हम माछ भातक व्यवस्था भ जेतै बियाह खालीटा हमर ठीक करवा दिया
लेकिन अखन सावन चलि रहल छै माछ केना धौ सावन तावन तऽ दिल्ली बम्बई वाला जाट गुज्जर सबके लेल होइ छै मैथिल कर्मकांड मे सावन भादव नहि होइ छै एतऽ तऽ लोक सब छठियारी से लऽ कऽ कठियारी तक माछे माछ खाइए ई मिथिला छै हरियाणा गुजरात नहि खैर बियाह वाला बात शुरू करू हाँ हाँ बियाह वाला बात पर फोकस करू माछ माउस तो होते रहते हैं हम बियाह ले बेकल छी यार बियाह वाला बात पर फोकस करू दे, देखी करिया लड़की हमर सरबेटी लगते तोरे जना अन्न मन तोरे जना रंग रूप छे जोड़ी पूरा मिलल छो दोनों भाई बहिन लगवा देखे में तेहन जोड़ी मिलल छो शान के से
ओनाहो रक्षाबंधन ऊपर से आबिए रहल छै लागल हाथ राखी बान्हे दिहन
अरे नहीं नहीं रक्षाबंधन के बादे बियाह के डेट राखू हम रिस्क नहीं लेवा चाहे छी यार ए, घर वाली चाहिए बहन सब हमरा ओहिना छो छो बहन अछि नौ भाई भैयारी में हमरा छो गो बहन अछि खैर अहाँके तऽ सार के बेटी अछि ने लड़की तऽ सार किया ने एला नहि रहला बेचारा स्वर्ग बाँस भऽ गेलनि स्वर्ग बाँस या स्वर्गवास अरे भाय बाँस काटे लेल गेल रहथिन छिछल गेलखिन वएह बाँस टूटि कऽ धोती से ओझरा गेलनि आ ओझरा कऽ बेचारा जे छै से पिछवाड़ा के सलाद बनि गेलनि फोन में धस गेलन की भगवान दिवंगत आत्मा के शांति दनि दिवंगत आत्मा दिवंगत आ दिवंगत आत्मा के शांति दाइन आ माय लड़की के माय छथिन ने मैं तऽ सोग से सोगा गेलखिन आ एक साल बाद ओहो जे छै एक से- साल बाद ओहो खत्म भऽ गेलखिन हे भगवान एहन अरे एक साल बाद ओ खत्म नहि भऽ गेलखिन एक साल बाद ओ दोसर संगे बियाह क लेलखिन आर दुनू पूरा प्राणी मिल क बांस के बिजनेस करे छथिन हम दुनू प्राणी आब लड़की के देखभाल करे छिए हमरो तबियत ठीक नहीं रहैया लागैया मर जाएब आब त हमहू मर जाएब अरे भाई हम तो बीमार छी तै मरब लेकिन अहाँ किया मरब हम एते खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएब यार चलू आइ घर पर हमरे बियाह के दिन सब आदमी के डेथ एनिवर्सरी मनेबाक अछि आ तब बियाह दान के सब बात भऽ रहल छै आ मरि जायब जरि जायब केने छी आब शुरू कऽ देलियै जे छै से शुभ शुभ का बियाहो नहि ठीक होबऽ दी जायब हमर ओहिना पचहत्तर टा घाटक जे छै से घुरि गेल बात तऽ हमर करिया सही बाजि रहल अछि रे कम से कम शुभ शुभ के विवाह ठीक होबऽ दे जइयो बेचारा के पचहत्तर टा घर तक घुर के चलि गेले अहूँ सबके जेबाक अछि तऽ जाउ लेकिन अशुभ बात सब हमरा काज शुभ काज में नहि बाजू जेबाक अछि तऽ जाउ भाई ठीक छै तऽ हमसब चलै छी फेर अरे रा- हमर कहे के मतलब से नहि छले यार हमार कहे के मतलब हमार कहे के मतलब बैसू बैस बैसू ना कत जाय छी यार बैसू ना बैसू बैस बैसू देखियो लड़की बहुत सुंदर और सुशील छै अच्छा लड़की के नाम की छै सुशील की एक्चुअली बात ई छै कि लड़की के ई प्रे, प्रेम से सुंदर कहे छथिन आ हम प्रेम से सुशील नाम रखने छियै
सुशील वाह हमरा पसंद अछि नाम लड़की पसंद अछि या नामे से लड़की पसंद कर लेलिन देखबी नहीं लड़की के ना अरे भाई जहन नामे सुशील छै त लड़की कतेक सुशील हेतै अहीं सोचियो ने आ कते नीक लगतै यार करिया वेड सुशील
वाह भाई वाह देखियो बालक अहाँके ई करिया बालक हमर दिल जीत लेलक वाह वाह वाह वाह वाह आखिर बेटा ककर छै अरे से तऽ सोचियो मुंह भले ही मही सन के छै मुदा संस्कार पूरा बाभन वाला देने छियै वो तऽ देखे का बुझा रहल छै यार खैर अगला सत्रह तारीख का बियाहक दिन छै रक्षाबंधन के बाद ना हाँ यार तहन ठीक छै तहन ठीक छै अयो काका अहाँ अतः बैसल छियै और अहाँ के बेटी सुशील बॉयफ्रेंड संगे मधुबनी घूमऽ गेल अछि रामधारिया पोता संगे रामधरिया पोता तऽ ओकर एक्स बॉयफ्रेंड छै एखन गिरगिटिया पोता संगे रिलेशनशिप में अछि हे भगवान हमरे संगे हर बेर ई अन्याय किया करै छी हमेशा आब हम विश्वास केना यहाँ पर छोड़ि देबो हम